Give me your WhatsApp line. I'll send the joke to you. You wash on yourself. How you say am? Sharp. E sharp. Hey God. No fit bad, no fit na small small. You soon reach this level. Calm down. Ah! Na what money dey this show? Abeg when you dey do the next edition? Next month. Baba, next one you know pay me, I will come. I'll support you. Mona video, hey, eh, video me now. Eh, Sonny, Sonny. Eh, because he tell me say na me collect highest for this show. Abi, next month I no go charge. I will call for. Oh, I forgot I'm drunk. Ah! I don fuck up ooo. Oh. Nothing sweet say you carry girl comot sir please God bless you thank you for the love nothing sweet say you carry girl comot you take am out lis ten to me no treat girl because no treat girl like rose girl no treat her like your babe

you no wan gree say you don tire i know say when my don tire women ma tell una our style when my don tire go dey bring useless style na so me i wan get make man for port harcourt i do kpa kpa kpa i don tire i no know how i wan take tell am if i tell am na this one i fok up i i na the girl look me

Adikris. Na so they dey strangle na. Yeah. And you dey do video since. Ah shit man. Yeah, you don come back to your usual. Na so life be. Yeah. Pull line, pull line, may e last.

no be true oh, na one to enter the village na the last one go see him mama come go hug am baba this one just go come collect something. From your guy to me to you. In the way, that's all I be. What goes around correct baba listen to me nyc. i wan beg una no be everything dey dey hey aposi no be everything dey dey buy for traffic o oh. my guy go buy dog dog o oh, dog for traffic two years now dog never back

as e dey red dem go calm as e go yellow dem say oga oya bring money bring money bring money na fake o as you dey pay e don show green dem say oga dey go light don show you don move one guy buy gold as e dey go na the guy wey sell am for na dey follow am no where na where rain dey fall o.

one point four million naira wig come come gravity and dem throw two two hundred she come dey pick money na im one girl pick her wig

informative so that you learn no be say you go just laugh you go just go home like that you say what i no dey hear english oh you no dey hear english wetin you wan hear now edo meji robo okay eh owa anyo bo bebo wana eh ayobo eh

Okay, France, Nigeria, Nigeria and France. I beg, may not be like say they lie for you. Who you really be? Okay, after party, don't worry, after party day, we no dey go anywhere. Hello, are you France, Nigerian's president?

Sonny! How far? I like the way your composure no be here. God, you don calculate, you don set. You don set. No worry, you don set. I know what you are dey talk, you don set. You know wetin king step, only king step don order. Baba, you don set. Now, Diamonds on my ring, diamonds on my pinky. I didn't wait for the kitty to come up here. listen, this is the best place to have fun in Lagos right now. Yes. yes no be lie so now today after party instead of make we dey drive comot mm -mm. we dey here we dey here we ball here if i support say i if i no support say nay the i have it so we ball here oh sunny crew god bless you now

please i dey respect una i no fit come your office come dey distract you na my office una una come na my office abeg. na be this. jesus ooo. Oh. i'm sorry i'm sorry.

What horrible? Now you know me can. Take my number. Take my number. You dey fuck up. Ah, I'm really sorry. See you at say na NYC. See am here. Yeah. as this guy as this guy serve finish he no make am he say go stretch the trouser.

your nothing sweet reach when you and babe dey you dey knack kpa kpa kpa the girl come dey ask you please na what will i do to make you come.

you know say your wife dey but this joke no laugh o when you dey go house just laugh for no reason your wife go come ask you this one you are driving and you are laughing you go say you will not understand because this joke now if i get the wife go talk the joke you come laugh your wife go come ask you why abeg no laugh here no laugh here but i fit give you another style to laugh the joke i swear your wife must laugh

thousand that I never make am we dey knack kpakpa na the girl dey interview me alamege interview me na the girl say hmm

Just look for the wetin the youth dey look for, develop am. They go bring the money. Everybody get money o. You know why? Let me explain to you. Wetin make all these uh, people when they sell organic cream, uh, uh, those people when they sell vagina tightening soap, what is their name? Dorina skincare uh, eh, uh, eh, Jenny's Glow I get one here Abba uh, eh, they forget that name today listen they go say but listen o oh, life na brain i know say comedy too much for the industry the same comedy the same style now bring dj enter make it different so even though i dey here for two days una no fit go house Everyone can Yes. be preaching love. do it I'm differently preaching of love. I'm a war. I'm a fight. Lead the way. I'm in the lead the way. way lead the way now you see the problem now do it differently you will get your money differently na so e just be alright that is why all these people wey dey sell vagina tightening cream

Casino shock na when he come in for this comedy club as I dey collect five million he say ah, ah he say I'm on sonic room give am that is my style the same comedy club now when you go give some comedian five thousand I want am abi. no be about tey o i get commander wey don tey dey here dey collect one night. you go double am no so sonny you know why i dey talk this thing so that next month i go come for free

I say if I no dey you for see me, he say no, I say snap. I love my life. I love my life. I love my life. So lead the way. Now let me run it down so that I want to dance. I want to have fun tonight. All right? Yeah, you know say people in lodge now they feel say they waste time. Hello. Now so my joke dey be o. Am I communicating? Now so it be, Baba. see everybody you see as all of us dey this room now you know say here na room na me dey put sonic room you know say as all of us dey now if all of us become star space go still dey up for another star why you go dey hinder another person light now. All right, now I want to do this and I drop the mic.

I have gotten to a level, see my men dey here, House of the Sokara here, DJ Kese is here, Perkins is here. We go go club now, I go drink two million, as they dey bring the bill, they go tell me say, my boy don pay. Who I help now don dey help me. Baba, they see am, they see me, they see me, they see me. So right about now, I want to do this Like I said, this is the maiden edition and we have this mammoth crowd. The only thing that can grow this place is gossip. As you dey go back to your house, you go back to meet your friends, gossip to your friends. Make them feel bad that they are not here. So that you see next edition. You see say people go dey lap people. That's how it should be. So we want to do this to my friend before I drop the mic. That's the only thing I owe you, bro. alright uh -huh. na normal show we dey do am but for you to get this crowd baba you don this upper small small center na alright na small thing eko tete big pass a small thing so what we gonna do we will switch off the light you know why for the the the publicity of the next edition tomorrow you go dey tell people say na we start sonic room it's called legacy

no no no no say here no be worry o worry boys dey inside here o keep quiet wait i know wetin i dey talk o i know wetin i dey talk no be everybody wey dey here come for island o. Oh. So come come to Cotif Highlander. No, hear am na. Ma give you one gist. One girl, they carry am for island. the girl the, the see all these yama wan use no be every boy you see here wear native sorry no you no you no be every guy wey wear native dress well dey island o oh. one guy don carry girl for my club book out lis ten he carry the girl around four the girl don high the girl just say i hope you take care of me

Now the boy say no problem. You know why? He know where he dey go. DJ Roy na DJ Roy true life story no be kilometer here gist na miles. You know say they carry this girl from Lekki phase one. First of all, how you tell you say the journey far? How you go comot for club to four?

you never carry girl before the girl call the hand say where is ali away oh see carry her oh yeah the year the whole flight na calm down the year na na the girl answer mona hear o oh. for the girl mind where they drive no far you know say when you high everywhere dey near

where we dey the guy na idiot instead of me tell am say we are not far from okoko now he say it's twenty minutes to cameroon ah. na me you know na me you know. dj wey dj wey you know say i no know say both dey send message e get the way you go book boat dem come send you direct sms for your phone

They go dey shout, 200 million going down. Your house strength is going down. Your bed right bed price going down. You get money. E no get o. E dey stay with DJ. E dey stay with DJ. Abi dey stay with who dey stay with DJ? You dey fuck up. Promotion.

na this song so wey play bricklayers for benin no dey use am play ooo oh. if dem buy bread and orobo pepsi mm. ah african china better pass whiskey. so guys.

When child get 21 years. Okay, that share my Yeah, because I know see am, that's why I'm managing. But na small boy na person wey dey nineteen years, that one dey send me for twenty-one years. Wetin even shock me, I come dey ask the sales girl when he dey attend to me, he say make he bring Casamigo, he say hot or cold, I shock.

You hear say you don work pass after this show now before you go back